Ничек кирәкмәсен, алар безгә күз тигән, без карап торыйкмы? Әй, әби, гомер буе мәмәй булдың, гомер буе мәмәй булдың, әби. Шулай барам, кайда барасың? Ой, ой. Хәзер сельсәветкә барып, икегезнең паспортларыгызга бичәт суктырып кайтам. Һәм сез законный ир белән хатын. Әй, балакаем, атлы затны сатмаска кирәк иде. Үзеңнең тормышыңда әләмчә булмады. Мине көндә чилпәрәмә Барый да бит, документта печати юк дип. Шәмсия ташласа. Ташлар, мин әле яңа гына Зокирҗан белән сөйләштем. Ирең беләнме? Әй, әни, нинди ирем булсын инде. Аерылышканга биш былтыр Шәмсебикәнең малае белән телефоннан тегене таптырттым да сөйләп бирдем бар хәлне. Әтием әниемнең дөлдүленә хуҗа булырга дип әйткән идем, коточты тегене. Ул әйтә, мин атымны үзем сатам, миңа акча кирәк, ди. Хәзер килеп төшәчәк ул монда. Болгатгансың икән бит балам дөньяны. Ну, кызык бул әни. Закирҗан кайтып та төшәчәк, әтиемнең ат санына тибеп тә чыгарачак. Ой-һай, балам, әтиеңнең холкын беләсең, Закирҗан гына җиңәлер микән? Ой-һай. Ничек җиңәлмәсен, әни? Соң паспортында сиңа дигән кеше. Бу дөньяга бит инде аның бернинди катышы да юк, барысы да бит инде Закир җанныкы. Тагы да әни шул, мин кияүгә чыгам. Бата! Картайган күнеңдә кеше көлдермә, балакаем. Нигә көлдерәм? Сиксән яшьлек Шәмсебикә кияү дип торганда, Мин Шәмсебикәдән кәммени? Миңа бит әле әни 58 генә яшь, 60-та да бала тапкан хатынга була. Соң бит, балакаем, өч тапкыр чыгып карадың, туймадыңмыни соң һәм аны? Әй, әнекәем, алары ир идемени, алары бит өчесе дә алкаш иде. Ә бу эчми. Эчмәгәч ни?

Кайларгадыр укырга таралышып беткәннәр. Хәзер ялгыз яши әнекәем, эчми, тартмый әнекәем. Кем соң ул, балам, мин беләмме? Күрше авылдан Котдус. Теге бүре Котдусмы? Бер дә бүре түгел инде, әни, просто Котдус. Шул, шул. Туры кот дустан башка тирә-яктан кот күрер. Тик балакай аны бит бик саран диләр, кеше сыймас диләр, балакаем. Әй, әнекәем, юри сүлиләр. Байлыгыннан көнләшеп сүлиләр, әнекәем. Мин инде сине безгә, безне сиңа җибәрмәс дип куркам. Син дә килмәгәч, кем белә, сөйләшермен, балакаем, бүтән балалар бит Себергә китеп беттеләр. Әй, әнекәй, инде синең белән көн дә күрешәчәкбез. Менә күрерсең әле. Әтием әгәр дә сине кыерсытса, мин сине үземә алып кайтып китәм, менә күрерсең инде, әнекәем. Әй, балакаем, ярар, бәхетләрең генә булсын инде, балакаем, бәхетләрең генә булсын, бәләкәй. Силсәвиткә алдан баруымның да сәбәбе шул бит, Котдус белән очрашыр өчен.

Әби, бар. Мин сиңа нинди хатын сай була инде? Ну, элеккеге хатының. Бурычыңны алып килдеңме? Нинди бурыч? Һи-и-и, җүләр! Әтәңне җирләргә кайтканда, иртәгә үк китереп бирәм дип, кем минәрдән бер яртыарак алган иде? Куй әле, шул кадәр вакланмасаң. Көнең бер яртыга калмагандыр бит? Нахал! Аракы хәзер 380 сум тора. Ә мин пенсия дә алмыйм. Син бит гомер буе малаеңа бер тиен алимент түләмәгән бер алкаш. Хәзер килеп, Үлем, похмель! Һе-й, мин шуны жәлләп биреп торган булдым бит. Акчасын китер давай! Туктале. Кеше юлдан тын алырга да өлгермәгән. Ул яртың ана элеккеге калган этлекләрең өчен була. Нинди этлекләр? Ә? Нинди этлекләр бу? Кыланма! Син инде без икәү аерылганнан соң яңадан ике иргә барып аерылып кайттың. Ә миңа менә 35 ел буе Өйләнергә ирек бирмисең. Шул этнек түгелме? Ирек? Соң сине кем тота? Син! Хәкимәгә өйләнәм дигәндә, син мине эттән алып, эткә салып, сүгеп ташлап киттең. Бер! Сәкинә, Сәкинушечка белән матур итеп яши генә башлагач, син. Син юри мине эчереп, исертеп, аның ишек алдына ташлап киттең, ике! Оксанага йортка кергәнең, Оксана! Син коточкыч хат язып салдың, өч! Мәдинә! Мәдинә белән яши генә башлагансың! Манасы дүрт. Җүләр! Беләсең килсә, мин ул хатыннарны сиңәрдән коткардым. Син хатын кыз белән яши ала торган ират мени? Хайван, яшә, яшә, ялгыз. Ух, деспот! Икенче котлымай! Кайда әле шул картлачын?

Мин сине, мин синеме бу сүзләрең өчен судка бирергә могу! Бар, бар, бар, хайван чучка, Беләсең килсә, мин хәзер районда иң бай ир. Әнием кияүгә чыгып китә, ә бу йорт миңа калачак. Аның хакы гына да бит миллион ярым! Мин ул йортны сатып, шәһәрдә квартира алып җибәрәчәкмен. Шуннан машина алачакмын. Криу машинасы. Саташмый тор. Ул миллион ярымнарыңның бер тиене дә сиңа эләкмәячәк. Нишләп эләкмәсен? Син миңа әле бая шалтыраткач, Монда килгәндә уйлап киләм әле. Соң Котлыбайның бит минем әниемнең йортына бернинди дә хакы юк. Ул бит синең әниеңә өйләнә. Ә? Нәрсә эшли? Хатынлыкка ала, дим, колак. Нәрсә, әллә Балбикә апа үлдеме соң? Әтием ике хатын белән яшәмәкче. Вот потлач! Монда кешегә бер хатын да юк, ә аңа төрмәгә утыртырга кирәк ул уйнакчыны! Тынычлан! Әтиемнең уе, синең атыңа хуҗа булу, иң мөһиме, Дөлдөлеңә. Нәрсә? Менә аңа бөбер. Мин бит аны Ий! Килен, утыр, дим әле. Әтием бит санаториядә чакта, мин аты, аның атын сатып, улыбызга мотоцикл алып бирдем. Аха. Утыр, әтинәй. Рәхмәт, Октябринушка. Рәхмәт. Әтием хатны саткан өчен бик нык ачуланды. Шуннан Дөлдөлне үзенеке итү өчен әниеңә өйләнергә булды. Сатам. Сатам атна төбелен өшкәм. Мин үзем дә шундый уй белән кайттым. Әтиеңне атсыз калдырам. Дөрес эшлисең. Ул бит, ул бит менә мине мондый чагымнан ук кыерсыта иде. Бер чакны Бәләкәй чагымда бакчагызга кыяр урларга төшкән идем. Эләктереп алды малай колактан. Чак-чак өзеп чыгармады, кабахәт. Хаман сызлый. Ә юк, кыяр икән. Дөрес эшләгән, урлашмаска кирәге юк. Антигринушка Безнең дөньяны ул гына бутады бит. Синең эт кебек эчүеңә әтием гаепледер шул, алкаш. Соң мин бит элек чак кына эчә идем, авылдагы һәрбер кеше кебек. Беркөнне исереп кайткан идем. Эләктереп алды малай әпәт шул колактан. Шуның өчен ачуымнан нык эчә башладым. Ә синең әниең соң минем, тупас, ялкау бит. Кап төгерен ычкын. Әйдә шул арада үч итеп киредән кавышабыз. Эй, кадерлем, соңга калдың шул. Мин бит кияүгә чыгам. Кияүгә сине кем алсын? Алар шул искиткеч шәп кеше. Өе бар, өч аты. Кем ул? Машинасы. Кем ул, кем диме? Утыз биш умартасы гына бар аның. Ә, белдем.

Ә ул апаңны сайлагы шул. Бу ахмак. Алтмышка җиткән соң, һаман акылың утырмаган. Соң, ул бит сара, карун, ул бит синең чәшкеңә салган шикәреңә кадәр санап утырачак. Әй, үзеңә хәзер беркем дә калмагач, көнләшүеңнән шартлыйсыңмы? Миңа мени? Миңа кияүгә чыгарга теләүчеләр миллион! Әле күрше авылга нигә барган дисең? Нигә бардың ул авылга, ә? Йә, ярый, ансы сиңа кирәкми. Әтиең кайда? Нәрсә эшләдең син ул авылда, ә? Бер нәрсә дә эшләмәдем.

Әйтмим! Кем ди? Син тагын барып аңа минем хакта әллә нәрсәләр сөйләп кайтыр идең бугай. Кем? Әләләләлә, җибәр әле! Саҗидә инде, Саҗидә! Ашханәдә эшләгән. Әйе. Ә-ә-ә-ә. Нәрсә соң, тотасыз да шул колакка ябышасыз, ә? Өзеп чыгарасың бит инде. Эзлә яшермә! Со җиде. Со җиде. Ул бит шо, чалыш күз. Һич тә чалыш түгел. Нормальный аның бер күзе. Җитмәсә, кабы таяк. Һәрхәлдә, синекеннән төзерәк инде. Бөкере бит ул! Йә, ярый, җитте! Шүле! Ул бит алты иргә чыкты. Алтысы да бер-бер артлы үлде. Үлде шул!

Улым кайтканга барса, Исәнме, улым, исәнме, балакаем, исәнме? Әни, сиңа оят түгелме? Нәрсә булган, улым, ә? Көпә-көндез кем белән бикләнеп ятасың монда?

Чыгам инде, аттырагач! Сиңа күпме әйтәм, өйлән, кайт, яшә шушында диеп, ә син? Әни, бер тапкыр кайтып яшәп карадык, үзем дә, хатыным да ошамадык. Башкача аяк басасым да юк бу йортка. Менә шул, шул, шул. Ә бу нигезне ничек сакларга? Миңа ничек дөнья көтәргә? Кайчагымамыни шул сиңа шул нигез? Йортны да, малны да сатабыз. Улым, бу йортны, ата-бабаң корган нигезне сатарга ярамый. Бу, мәрхүмнәрнең васыяте. Минем сүзем түгел, әтиеңнең васыяте бу. Өйне дә сатмыйм. Әни, әкият сөйләмә. Мин гомер буе фатирсыз җафаланам. Тулай торакта яшим.

Димәк, Дөлдөл синеке? Закирҗан! Йә, ни тик тор. Бәлки бу бөтен дөнья да синекедер, ә? Закирҗанның әниеңә дөнья көтүе бик авыр әйб бит. Утын әзерләргә кирәк, печән әзерләргә кирәк, кышка әзерләргә кирәк. Син, карт шайтан, боргаланма, турысын сөйлә. Дөрес аңлады. Без әниең белән өйләнешергә булдык, ә? Һә, ок кирәк калды ма? Менә сиңа ок, өйләнешмисез. Анысын синнән сорап тормадык шул. Сорамыйсызмы? Ә мин хәзер Дөлдөлне сатам. Хәзер үк! Кешесе сөйләшенгән, илле мең. Улым, Әни, тик Закирҗан. тор! Менә шуннан әйтсен әле ул, өйләнәме сиңа, юкмы? Закирҗаным, бүгеннән Озынҗа Гамин хуҗа ат та мендерә. Ул хат алмый. Хуҗа! Ә синең минем әниемә өйләндем дигән документың бармы соң?

Оялмый. Сорап торам буласың, бичура. Миннең ни? Кызың бит. Ул да бит синең телдән телле. Ычмаса утырма җанымда.

Әни, сатам дигәч, барыбер сатам инде мин аны! Аппа! Аппа! Ана бит улым, сатып ал абыең да сатма ди! Әни, ул сатма дими, ватма ди. Төш күрә, саташа. Әни, Гөлнур кайсы тирәдә йөри, анда кеше көтеп утыра. Күктау янында, Күктау буенда йөри. Нәрсә улым, китүең шушы.